Eger bolsa çyn ýürekden söý meni janym Ýa bolmasa öz ugruma goý meni.
Türkmen aýdym-saz sungatynda ussat, halypa aýdymçy, bagşy Bahar Hojaýewa baradaky gysgajyk maglumaty siziň dykgatyňyza hödürleýäs. Ahy baryn, diň çekýän ähli. Bahar Hojaýewa, Mart aýynyň onuna Mary welaýatynyň Türkmengala şäherçesinde dünýä inýär. Orta mekdebi şol ýerde tamamlaýar. Soňra Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde okap bilim alýar. Türkmenistanyň at gazanan artisti. Maşgalasy we agtyjaklary Bahar Hojaýewanyň esasy ylham çeşmesi. Aýdalynyň bu gezekki sanyny ýurdumyzda meşhur Ýedigen studiýasy hem-de Nara Graphics bilelikde ýazga geçirýärler. Aýdaly, nirde ýazga geçirilýär, elbetde, Änew şäherçesinde ýerleşýän Kofe Nostrada. Dünýäde kaýym bolup aýlanaly bile zemine Mejnuny Leýli bolup dolaly aşyklaň dile. Halypa salawmaleýkim!
Aýdaly hoş gördük.
Aleýkumessalam. Halypa, sizi myhmançylyga çagyrmankam, siz baradaky maglumatlar bilen gaty kän gyzyklandym. Öň gepleşiklerde söhbetdeşlige gatnaşan ýeriňiz ýok eken. Näme sebäpden?
Islemedim.
Aýdala isleg bildireniňiz üçin size minnetdarlyk bildirýäs. Janyňyz sag bolsun. Hoş owazyňyz hemişe belent ýaňlansyn. Sag bol.
Şonda siz hakdaky maglumatlar bilen gyzyklanyp ýörkäm, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda Ýaňlan diýarymyň Wideosyna gabat geldim. Şonda siz Ogulsuraýym diýen aýdymy ýerine ýetiripsiňiz. Oglanlaň aýdymymy? Hawa. Özem tansewalyny görnüşinde ýerine ýetiripsiňiz. Men şu wagta çenli ol aýdymy tansewalynyram öýdemokdym. Hüseýin Hojaberdiň aýdymy ol. Howlukdykda bir günüň içinde ýetişdirmeli boldy. Iki aýdym ýetişdirmeli boldy. Biri bar, Bibijan töwerçelim. Ikinjimizem ýok. Ondan Orazgeldi Baýçyýew bardy. Aý şol diýdi, aňsatjak aýdym ertire çenli ýetişdireli. Ýene bir zat, internetde siziň maşgalaňyz, maşgala ýagdaýyňyz barada hiç hili maglumat ýok. Näme sebäpden? Aslynda internet diýilýän zatda gündelik Häzir näme iýýänlerini, näme geýýänlerini kim bilek, näme gürleşdi, kim bilen nähili sögüşdiler, hemme zady otçýot berýärler. Men şoň tarapdary däldim, halamaýan. Meň öýümiň içindäki zady meň öz ýakynlarym bilse ýeterlik şo. Meň iýýän zadymy öz çagalarym, ýoldaşym bilse bolýar şony. Mä halypa, maşgalaňyzda, aňryňyzda aýdymçy, bagşy, sazanda barmy? Garry Tan Amangeldi Gönübegiň ýeke-täk şägirdi, Batyr Kepeli. Ony şu wagt ýaşuly halypalar bilýändir, Ýagmyr Nurgeldi, Ýolaman Nurymow dagy agzap geçýärdiler, Ataň şeýle şunýalak sazlary bardy, şunýalak aýdymlary bardy diýip, Kepeläň köri diýip lakamy bar ekeni. Onnoň kakam Bahyryň ýazan kiçijik broşýurajygy bardy, şu atam hakynda. Nähili aýdym, ol daman aýdýar ekeni. Kiçikäm diýýärdi-de, Sen şu wagt bu diňleýän aýdymlaňy diňlemersiň gyzym, eger ony diňlän bolsaň, ataňy diňlän bolsaň, ol daman aýdýardy diýip. O wagt biz damanany men bilmeýärdim. Ýöne şoň aýdan ýoly damana ýol ekeni. Käbir taryhy çeşmelerde gabat gelýär kepeläň kör diýip. Şol biziň garratamyz. Owal akan ýerden akarmyş aryk diýýäler-ä. Akan bahyr diýýärdi. Edil aryk akmasa-da bir çeşmejik görünýär diýip, maňa şeýdip baha berýärdi-de kakam bahyr. Tüweleme, indi görýäňiz özüňiz halypa bolup, ýaşyň öňünde göreli bolup ýörsüňiz. Sag bol. Owadan, unikal sesiňiz bar. Sag bol. Şol ses bilen dogulmalymy aýdymçy boljak bolsaň ýa-da şol sese zähmet bilen ýetmelimi?
Merdan häzir atlaryny tutup oturmaýyn ýöne bize aýdym öwret diýip gelýän okuwçylar kän-dä. Gyz, oglan tapawudy ýok. Ýöne häzir sen näçe sany konserwatoriýa Gutar, medeniýeti gutar, eger Alla tarapyn saňa zehin berilmedik bolsa, okuwyň, öwredileniň peýdasy ýok. Bir-ä aýdymça, sazanda, birem tebibe Alla tarapyn berilýär ekeni. Sen okap bankirem bolup bilýäň, söwdagär. Alla tarapyn şoňam aňyrsynda. Eçilen bir zehini bolmasa mümkin däl ka diýen. Eger sesi ýok bolsa ondan olam aýdymçylyk kärine baş goşan bolsa nädip tanalmaly ol?
Tanalmak bilen meşhur bolmagyň tapawudy kän Merdan. Häzir sen bir ýarym ýalaňajrak eşik geýip, birki sanem çirkin ses öwrenseň, derrew tanalýaň. Bäşinji klas okuwçylary eger meň aýdymymy gaýtalaýan bolsa, entek meň hiç zat etmedigim. Eger çagalar seni diňleýän bolsa, çagajyklar-da olar, aňsatjak zady görýärler. Ýa bir aýdymyň içine birki sany ýeňiljek Sözi goşup goýberýän nedir şo jagaş ýerini ýatlaýalarda okuwçyjyklar gaýtalap ýörler onda. Ol uje aýdym däl meň üçin. Aýdym diýilýän zat häzir urşuny ýaraşdyrmaly. Gatan ýürekleri, kemsinen göwünleri ýumşatmaly. Adam söýüşen adamsyna jaň etmeli. Mysal üçin meň aýdymymy diňläp ýüregi ýumşap. Bir öýkel adam sana jaň etmeli. Şon ýalak derman häsiýedi bolmalyla. Adamlara şeýle täsir edip bilmelila.
Şypa berýär. Muzika terepiýa bar bilýäňmi? Çyndan hem ýöne siz diňläp sagalsaň a boljak. Aýdymlaryňyz. Özüňize bir. Synap görmeli. Özüňize bir şypahana döretseňizem bolýa. Aýdym saz, aýdym saz ugrundan terapiýa berýän. Sag bol. Sag bol, şeýle hoş sesiňiz bar, janyňyz sag bolsun. Aýdymçy bolmak üçin siziň pikiriňizçe iň kyn zat näme? Iň kyn zat göterini bilmek. Şöhrady, saňa gelýän yrsgaly döwleti, alkyşlary, şolary injegiň ýogaýnmalymalla. Göterini bilse, şo stadiýadan geçse aýdymçyň geçdigi. Ondan sen ýigrimi ýyl aýt, elli ýyllap aýdym aýt, seni halk şo söýgüsi bilen mydama soprowaždad edýär. Göterini bilmeseň, olja, ýa burnuňy galdyryp, ulumsylyk edip, Göwnüýetmezçilik edip ýa eliňi jübiňe sokup aýdym aýdyp onýalak häsiýetlerem barda aýdymçylarymyzyň içinde. Olar ýöne uzaga gidenokda. Uzaga gitmelem däl. Pellehanalar şol. Bu ýerde ýene bir zat barda Merdan, aýdymçyň özi bar bolsa uzaga gidibilýär. Eger pylanyň ýolundan aýdýar diýdirse, eýýäm ol özi däl-de pylanyň ýoly bolup gidýärdi. Ökünmek bolýar. Ýa. Bizem aýtýas. Ogurlyk aýdymam aýtýas. Halypalaň aýdymlarynam aýtýas. Daşary ýurt aýdymlarynam aýtýas. Mysal üçin men häzir bir hepde Nurberdi oguly diňlesem, ertir rok metal diňläp bilýän. Şoň ýaly içine girip diňläp bilýän. Ýa-da şu gün Çuwaly diňledimmi, öýlän men Ledi Gagany diňläý bilýän. Gowy görýän zatlam. Ýogsada şu biziň aýdymçylarymyzdan kimleri diňleýäňiz?
Birinji bile diňleýänim Leýla halypa.
Leýla şadyr.
Gyzlardan. Dursunjemal Gazakowa. Ýigitlerimizden Azat Janma. Azat Dönmezow. Ýörite özüm satyn alyp diňleýän şoň disklerini. Täze aýdymyna garaşýan Eldarwa. Azat.
Halypa sowgat beräýiň arasynda diski satyn alyp bermesinler.
Täşliň aýdymlaryny gowy görýän. Ýürekden aýdýar, hiç hili ýasamalyk ýok. Hakyky, tebigy bolşy ýaly bolýar. Ýa owadan görünjek bolubam ýörenok ol. Ýa bir birine ökünjek bolubam ýörenok. Hakykatdan gowy aýdýar. A ýene gyzlardan?
Diňläbilýänim şo Leýla bilen Dursunjemal. Şonuň üçin ol özüm hem bir iň aňrybaş bagşy men diýip, men diýibilemok şony. Diýjegem däl, diýmegi, diýmegem nädogry ony. Ýöne siz hakykatdan hem aňrybaş aýdymçy hem bagşy, ussat. Hawa.
Amaliýaň sesini gowy görýän. Her täze aýdymyna garaşýan. Hakykatdan öz ýaşlygymy birhili meňzedýän şoň şu wagtky sesine. Özüni alyp barşyna. Özem ulyny sylabilýän gyz. Kiçä-de hormat goýubilýän gyz.
Saýlan käriňiziň tikenleri barmy?
Köçede arkaýyn marožny iýip bolanok. Terrorşit. Aga eretişip diýerim Instagrama.
Arkaýyn gitjek ýeriňe gidibileň ak şeýlemi? Rahatlyk az bolýar Merdan. Jemgyýetçilik ýerlerine barasyň gelýär köpräk barybileňok. Elbetde haw.
Häzir sen bir sähel bir hereket etseň eýýäm sen tada näçe million adam seni görüp otyr. Senden öwrenip otyr, ökünip otyr saňa geýinişiňe, gürleýşiňe, ýaşaýşyňa. Iýip-içýän zatlaryňyz näme biz şoňa gyzyklanýas diýerler-dä, nädip beýdip semräp gidibereňzok diýerler ýa-da ýüzüňize näme çalýaňyz diýip soraýanlar bar. Hiç zadam çalamok men ýüzüme. Kän gülýän. Gülmäni gowy görýän. Negatiw adamlardan daşda durýan. Gybata berjek wagtymy ýutubdan nahar öwrenýän mysal üçin. Iň gowy görýän zadym. Ýa biriniň lentasyny dörüp näme etdikä, näme geýdikä ýa käbir joralygymyz bar häzir goýan zadyma laýk goýmadyň diýip iki-üç günläp öýkeläp gezibilýärler. Meň üçin ýaman gülkünç zatda. Häzir biriniň lentasy üçin oturmaly sen. Wagtyň gidýär. Wagt diýilýän zada men iň gymmat zat hasap edýän. Şoňa girip, şoň täzeligini görýänçä men daşarda bir ýigrimi minut ýörejek, arassa howada dem aljak, öýkenime bir täzelik täzelejek, pikirlenjek täze zatlary. Wagtym biderek gitmesin. Özüňizi arassa howan gowy görýäňiz öýdýän. Elmydama tebigatda Merdan wagt tapsam ýa çölde ýa dagda gezip ýörün. Hawa kewagt synlaýan men. Ýoldaş tapmasam ýeke özümem gidiberýän. Ýa çülidesiň ýa garagumda. Hawa.
Tüweleme.
Halypa, ilkinji üstünligiňiz ýadyňyza düşýärmi?
Togsan üçünji ýylda Türkmenistana uly konserde Ybraýym Tatlyses gelipdi Tursiýadan. Ony tanamaýan ýok, bütin dünýäň ýüzi bilýär. Şonda öz orkestri bilen iki sany aýdym aýtdyrypdy maňa. Be. O-da öňünden ilki žiwoý konsert boldy-da, Otello otyrka biziň konsertimizi görýä. Mundan şeýle Mekan köşgüne girip gelýärkä-de, biz zalyň ugruna durduk. O-da, Ýaňky aýdym aýdan gyz şul diýdi. Men ýaňy Otello otyrkam diýdi, şuň aýdymyny diňledim diýdi. Seň diýdi, sesiň Sazyň daşyndan kebelek ýaly bir aýlanyp dur diýdi. Men o soň düşünýän uza o wagt men türkçe düşünmeýädimde. Men aňalyp durun. Ybraýym Tatys sesi görýän men. Häzir diýdi men meň orkestrim bilenem iki sany aýdym aýdyp ber diýdi. Bolýa diýdim. Çagyrdy aýtdym. Da hakykatdan Merdan şonda maňa pata beren ekeni men aňmandyryn şony. Eger diýdi Allaň gudraty bilen ýogalan kakam rahmetli babam diýýärdi olar. Şol direlip geldi diýseler ynanardym diýdi. Ol Allaň gudraty diýdi. Ýöne Türkmenistan diýilýän ýerde beýle bir dünýäň o çetinde seň aýdymyňy bir kiçjik gyz ökünip saňa aýdym aýdýar diýseler, Ynanmazdym, diýdi. Indi men şu wagt gözüm bile gördüm, şoň üçinem, diýdi, ýoluň açyk bolsun seň, diýdi. Entek seň hemme gelejegiň, görjegiň öňüňde, şoň üçin saňa üstünlik dileýän, diýip, hakykatdan pata beripdir şol şonda. Allajan jany sag bolsun. Aýdym aýdyşyňyz hakynda näme diýdi? Menden gowy aýdýaň diýdimi?
Men ondan gowy aýtdym. Indi birinji ýerini gaýtalap, Nirden tapdyň muny diýýä-de. Dawulsam çökerdim. Nirden tapdyň muny diýýä jigit. Hakykatdan o wagt näme, o sähel bir aýdymy tapsak, ylgap gijesi ýatman, ylgap işläp, bu wagtky ýaly borla indi iki hepde zapis ederis, oňýalak däl-ä ol höwesiň gaýnap duran wagty. Ybraýym Tatysesiň dagy haýsy aýdymy çyksa, Gije ýatman şony diňläp ertire çenli öwrenip gidip şony zapis edýädim. Şoňa höweslenip. Onnoň diňleýjiň saňa gelýän alkyşyna garaşýaňda hakykatdan gowy görülýärdi. Hawa. Taty sesiň aýdymlary. Diýmek onda şol siziň ilkinji üstünligiňiz bolupdyr. Ýatdan çykmajak. Ýatdan çykmajak.
Şans.
Hawa. Garaşylmadyk zat o-da. Hawa.
Indi çalşyrylan soraglar rubrikasy. Muny bilýäňiz, özüňiz tanyş dälmi? Çalşyrylan soraglar. Men nämäni görüpdim seň bir gepleşigiňi? Firuzada bar.
Firuzany gördüm. Hawa. Onda diýmek rubrika bilen tanyş.
Aha, uje gülkim tutýar.
Haýsy gepleşige geldiň şu wagt?
Domdwa.
Özüň bilen tanşadaý. Penalopa Kruz.
Dogryňy aýt. Meni kime meňzedýäň?
Şrek?
Şrekdaky baş gahryman kim?
Anžinina Žoli bar. Anželina Žoli. Haçanda ýaşlar toýda söýgi tansyna çykanda, walsa çykanda haýsy aýdym aýdýaň?
Ýemşijek bilen barýan ýerimiz gaty gizlin, gaty gizlin. Ony hiç kime aýtmarys hatda, hatda hiç kime.
Täleýnamaň boýunça ýyldyzyň näme? Böwenjik.
Internedi bir söz bilen häsiýetlendiräý.
Köne jygyllyk. Ne laja ne emitdikä.
Şu wagtky ýaşlardan türkmen halk aýdymy ýerine ýetirýän aýdymçylardan kimleri diňleýäň? Süleýman Espiter. Ondan.
Repowa. Aýdym-sazyň, ömrüň manysyzyna haçan göz ýetirdiň?
Haçan-da balyklar tokaýda ylgaşanda, towşanlar suwda ýüzende, pökeler bagda bitende.
Tak-tak etdim, dala giýdim, pök-pök etdim, böwre giýdim diýýän ertekiň gahrymany kim? Tak-tak etdimmi?

Zenan maşgala siziň pikiriňizçe nähili bolmaly?
Türkmen zenanyna mahsus häsiýet. Irden çykyp on birde, on ikide turýar. Srazo telefony alýar eline. Girýär imo.

Zenan maşgala şu öýüniň ilki bilen naharyny oňarsa, hemme zadynam oňarýar Merdan. Şu naharyny iý-de, analiz beräý şoňa. Ejem pahyr aýdýardy, şu öýde nahar baram bolsa, hökman naharyňyzda bir zat gaýnap dursun diýýärdi-de. Iki nahar hökman ediläýmeli. Gazanda hökman nahar bolmaly.
Näme nahar bolsun, gapdalyndan çorba hökman bolmaly. Bizde şeýle düzgün bar-da. Şo häzirem ýörýär şo. Hökman joralam diýýämiş, şunda kämahal naharsyz galýas bolup, Baharyň-a çorbasy bardyr, gideli diýýär. Zenan maşgala naharyny oňarsa, kirinem oňarýar. Arassaçylygynam oňarýar. Çagalaryna-da ýetişýär, adamsyna-da ýetişýär, özüne-de ýetişýär. Şu naharynyň tagamy ýokmy, bilibermeli onda. Şondan hiç zat çykanok şu zenandan. Zenanam diýibiljekkä men şoňa. Suşstvo.
Eşitdiň dämi diýip. Dostawka iýen bolmaly.
Ýok men öýde nahar bişiremok diýdi.
Menä namys edýän gyz dostawka iýmäni. Hakykatdan namys edýän. Öz eliňden gelýärkä, holodilnik bu-a-da sähel zat isseň doly. Näme üçin dostawka iýmeli?

Edil şu wagt dostawkaly meseläni gowy gozgadyňyz. Dostawka ýemok diýdiňiz. Ine aýdaly, adamçylyk Sushi bolsa iýýän.
Sushi bolsa iýýäňiz.
Ýöne puluny berýän, lentada goýaňok. Goýaňok.
Ine aýdaly, täze açylan kafe bolýamy, restoran bolýamy, ýa diňe dostawka işleýän kafeler bolýamy, size şu nahary sowgat ugratjak, ýöne siz gaýrat edip şuny internetde paýlaşyp beriň diýse näme ederdiňiz? Oň ýaly ýagdaý kän bolýa Merdan. Ýöne goýamok. Utanýan goýmaga şony. Sowgat diýseler. Lutşy sowgadam bolsa şoň puluny ugradýan ýöne goýamok. Bir hille häzir biri bir jorap görsede ana jorap berdiler diýip şeýdip bilen ýada pylan zat ine ýalyjyk. Gülkünç dälmi? Ýaňky aýdanym ýene şu özüň et bir zat. Öwrensin şo görýän adam. Saňa berlen zada kime gerek? Maňa gyzyklylar şo birine berlen jorap ýa birine gelen iki şompur şaşlyk maňa gyzyklylar. Maňa gyzykly Mysal üçin, Pylanyň eden nahary nädip başlapdyr, nätmeli? Inçejik syrlary bar naharlaryňam, ýöne alyp patyrdadyp atyşdyrybermeli-dä. Nämeden bes süýji bolýar? Şony öwrenjek bolsa men görjek şony.
Reklama hakynda gürrüň etdik. Şu ýerde-de reklamnaýa pauza. Pauza. sagdyn towuk iýmek seniň hem sagdyn iýmitlenmegiň diýmekdir. Nurganat hususy kärhanasy Braziliýanyň ýokary hilli organiki iýmitler bilen iýmitlenen Frangosul we Siara atly halal gril towuklaryny örän amatly bahadan müşderilere hödürläp başlady. Nurganadyň müşderilere hödürleýän Frangosul we Siara atly towuklarynyň aýratynlyklary bilen tanyş edeliň. Tutuş etli, tagamy lezzetli, bahasy amatly, eltip bermek hyzmatly. Nurganadyň salgysy. Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly. Kosmos bazary Nurganat market hoş geldiňiz. Her bir işde aýgytly ädimler bolýar. Sizde nähili boldy?
Bagmyrat Hamdamowa bilmeýän ýok, halypa. Şu Türkmenistanyňam graždany, Özbegistanyňam graždany, Indiýaňkam öýdýän şo, ýalňyşmasam. Indiýaňkynam ýa aljak bolup ýördi şol, ýa alan bolmaly. Segsen bir ýaşynda şu wagt. Sen gyzym diýdi, hiç wagt sazandadan rahat bolmarsyň diýdi. Näme sebäpden? Seň talap edýän zadyň gaty ýokarda seň. Men özüm şeýdip geçdim diýdi. Sebäbi öýkeleýän bolmaklary mümkin sazandalaram ýöne sazandalarymyzyň eli gyzyl. Ýöne häzir birinde men aýdyp içim sowamadymy. Şony aňyr derejesine çenli talap et talap etmäge men özümden gaçyrmajak bolýan. Şoň üçin ol oňarmadymy oňa haýyş edýän. Oňa ol oňarmadymy. Üçünji muskanda haýyş edýän. Şol aýdym tä bişýänçä on ýyl garaşan aýdymlamma ýok bolanak täzeden täzeden iň soňunda on ýyldan soň indi boldy diýip çykaran aýdymlarymyz bar. Onda siz gaty sabyrly bolmaly. Eger on ýyl garaşyp bilýän bolsaňyz-a gaty sabyrly. Ine şoň üçin diýýärler, biri ne edip oňuşýaň-aý şu halypa bile diýýämişler bir-birine. Şony nidowordy menden. Talap etmän alyp gaýdýan aýdymlamma. Häzir sen bir-iki sapar diňleýäň-de şony taşlaýaň. Ýürekde-de durmaýar, uzagam ýaşanok şol. Şu meň diýýän aýdymym bolanok-da.
Adamlarda halamaýan häsiýetleňiz. Içi owada alyp barýanam bolsa şony gülki bile basjak bolup ýasama häsiýetge edýäler-ä iň halamaýan häsiýetim şo. Ýigrenýäňmi aýt ýüzüne. Ýalandan gülýän adamyny halamaýan. Aýdyp gördüňizmi? Mydama-da şoň üçin halanoklar.
Aýdaly, öň bir size bir zyýan ýetiren adama siziň kömegiňiz gerek bolan bolsa, Kömek ederdiňizmi? Smatrýa nähili kömek.
Materialnyý ili ruhy taýdan. Materialnyý kömek etmezdim. Ýa-da ruhy taýdan. Moralnyý eger kellesine birazjyk kömek gerek bolsa, bir zat öwretmeli bolsa öwrederdim. Mugt maslahat bererdim. Maslahat beribilerdim.
Indi hiç zat bermeýän. Gysyga men Merdan. Gaty gysyk.
Ýogsada halypa siziň öz halypaňyz barmy?
Meň halypam, maňa hakykatdan pata beren halypam bra Bally Hajy. Bram Döwlet Ýetim. Döwlet Ýetim neresse. Agamyrat Kurt halypa. Indi ol üçüsini men hakykatdan gören halypalam şol. Gaýybanalar hem barmy? Gaýybanalam Men hakykatdanam şol gören halypalam bilen deň hasap edýän şolary. Gurt Ýakuby, Nurberdi Guly, Maýkl Jeksonam diňläp, men şondanam almaly zatlar bolsa, alybilýän şu aýdymyň içine goşmaly zatlar bolsa, ýa harakterinde, ýa ýaşaýşynda, ýa aýdymynda tapawudy ýok. Maňa ýakyn zady bolsa alybilýän. Kä kişi diýýä-de, seň oturyp eliňden tutup, ony-muny öwretmedik bolsa, halypa diýip bolmaýar, halypa diýibilmeýär, mende halypa ýok diýýärler-dä. Halypaň ýok bolsa, özüňem ýok. Aýdymçy hökman özüne halypa tutunaýmaly. Özüňe kumir edýäň, muza bolýar, muzasy bolýar. Nusga edinýäň-dä özüňe. Hawa.
Mysal üçin indi Leýlaň durmuşy maňa gyzykly. Sebäbi sesini gowy görýän. Şoň ýaşaýşam gyzykly, iýip-içýän zatlaram gyzykly şoň. Durmuşda nämä gyzyklanýar, nämä güýmenýär şo zatlaram gyzykly. Şoň üçin sesi ýakýamy şol adamyň özem gyzykly. Hawa. Eger harakteri ýok bolsa aýdymçyň nämedeni bilen Gyzyklanmagyň manysy ýokda.
Adamçylygy ýok bolsa diňläňzogam-da. Diňlemeýän.
Kabul etmeýän.
Durmuşda ömür boýy ýadyňyzda galan jümle, sözlem barmy?
Hezret Alyň bir sözi bar. Ýadymda galmasa-da ýadyňda galdyrýar ol. Eger garşyňdaky içiňi ýylatmaýan bolsa, şonda daşda dur diýýär-de. Şo söz meň mydama ýadymda. Şo başdaky bäş sekunt adamyny görkezýär uje. Sen şo şoň bilen iş salyşybiljekmi? Söwda edip biljekmi? Ýa bir işleşibiljekmi belli edýä. Şo bäş minut içim almadymy? Meň üçin ortalyk adam ýok Merdan. Ýa gowy adam. Ýa derbet adam. Ýa gerekgäl adam.
O göwün üçin gatnaşmak, ýa göwün üçin gürrüňini diňläp oturmak o zatlar meň. Menlik däl.
Ýalandan ýylgyryp. Ýalandan ýylgyrmak iň ýörenýän zadym. Ýalandan owadan bolmak, ýalandan ýylgyrmak, ýalandan göwnüni görmek biriniň. Hawa. Aýt, içiňdäki näme bolsa, çykaryp aýt. Soň ýigrenji bolma. Hawa. Ol has erbet. Dogry.
Arzuw edýän zadyňyz barmy? Syýahat.
Diňe syýahat. Maşgalam bile syýahat. Dünýäň ýüzüni aýlansam. Dilegimem şol, arzuwymam şol, niýetimem şol.
Onda arzuwymyza ýetmegi menem arzuw edýän. Ämin, ämin Allajan. Halypa, eger mümkin bolsa, pursatdan peýdalanyp, bir muşdaklaň üçin iň gowy görýän aýdymlaryňyzdan birini hiňlenip beräýiň. Meni erese.

Berekella halypa. Halypa janyňyz sag bolsun, hoş owazyňyz hemişe belent ýaňlansyn, güler ýüzüňizden ýylgyryş hiç wagt ýitmesin, hemişe şular ýaly aramyzda halypa bolup geziň. Ýaş aýdymçylara nusga boluň. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Öz adymdan, muşdaklaryňyzyň adyndan, aýratyn hem döredijilik toparymyzyň adyndan minnetdarlyk bildirýäs. Sag bol. Ömrüňiz uzak bolsun. Wepa, Nara, Akmyrat, hemmäňize spasiba. Ýagşyň ýagaýşyny.
Halypa. Ilkinji üstünligiňiz ýadyňyza bir Başladym.
Şeýdem ol biziň agaýsy.
Do re mi fa sol ya si.
Turçadan Ybraýym tatly ses geldi. Hyt diýen bolýan. Belany alsyn. Kepjebaş. Nara göz gulak bolaý da şuňa. Sok çaý içip geçdiňiz eý.
Zarýadym açýala arasynda. Gyzlar
menä bir hili ýadygärlik bolup başlady men. Başga nime galdy?
Adamlarda iň halamaýan häsiýetiň. Heý meniň ýatjak bolup barýanym. Nara düşünme daş bu. Näme?
Gülüň biten ýerinde gadyr ýok bolmaly.

Halypa, eger mümkin bolsa, pursatdan peýdalanyp, bir muşdaklaň üçin. Mümkin däl, diýen bolar. Gaýrat et.
Biri erelse, ezizim, sen şu wagt geçmeli ýaly. Mö!